Jiena u r-raġel qed nippjanaw li jkollna tarbija, però bil-problemi kbar li għandi fl-istonku, qed inħossni li jaqtgħuli qalbi għad-disa' xhur ta' tqala. Huwa possibbli li inti ġa mbagħad tibda l-kundizzjonijiet ikolli tqala aktar diffiċli?
Iva, jekk il-mara tbati b'xi kundizzjoni kronika, pereżempju, pereżempju, celiac disease, pereżempju, din ovvjament xi ftit jew wisq ħa taffettwa fit-tqala għaliex tinsiex li inti, Int kull ma tiekol ħa jgħaddi mill-istonku, jiġifieri jekk inti pereżempju ġismek ma jassorbix pereżempju l-ħadid, ħa ngħidlek, se jkollok defiċjenza ta' ħadid. U jekk għandek defiċjenza inutli tieħu xi vitamini għaliex xorta ġismek mhux se jassorbih. Però nafu li l-irritable bowel as such ma tikkawżax problemi, jiġifieri l-absorption tan-nutrijenti xorta ħa tkun. U nafu kemm importanti li l-mara tieħu dieta varjata, fit-tqala biex ikollha n-nutrijenti kollha meħtieġa għat-tarbija.
Diġà tkellimna fi programmi oħra dwar is-sintomi tal-problemi fl-istonku. Dawn is-sintomi jitfaċċaw f'perjodi differenti u saħansitra anke l-intensità tkun differenti. Imma għaliex f'ċertu ġranet wieħed iħoss uġigħ u fi ġranet oħra ma jħoss xejn?
Mela f'ċertu ġranet is-sintma jkunu iktar qawwijin għax Inti mhux dejjem tiġik ġurnata tajba. Anke min ma jbatix bl-irritable bowel syndrome ta' jkollu ċertu ġranet fejn ikollu ġieħ ta' stonku, diffikultà biex forsi jipporga, affarijiet komuni. Wieħed irid jidra, qisu qisu jkun tabib tiegħu nnifsu. Nafu kemm hu importanti li tixrob ħafna ilma u biex inti dejjem tmexxi. u li tiekol affarijiet li huma tajbin. Per eżempju, jekk tiekol ħafna ħobż u għaġin u affarijiet li ma fihomx fibre, dawn naturalment se jwasslu għal xi constipation. Allura, day to day inti ħa jkollok sintomi skont x'kilt u anke jekk toqgħod attenta xorta se jkollok dik il-ġurnata l' hemm u l hawn fejn ma tħossokx tajba ħafna. Però ovvjament id-dieta għandha rwol importanti fis-sintomi u.
Tajjeb li nifhmu x'ikun qed jiġri eżattament. Id-dawra tal-imsaren hija kollha magħmula minn muskoli li dawn jaħdmu bla waqfien biex jipproċessaw l-ikel. Jista' jkun iżda li l-moviment ta' dawn il-muskoli jsir b'ritmu aktar mgħaġġel milli suppost. U huwa dan li jikkawża l-uġigħ fl-istonku. Fil-każ ta' nisa tqal iżda, tista' tkun it-tqala stess li twassal għall-iżvilupp ta' problemi simili.
Ara, fit-tqala mhux suppost ikollok problemi li ma kellekx qabel, ħa ngħidlek. Jiġifieri min ma jbatix bl-irtibil bowel qabel it-tqala mhux se jbati biha wara. U viċi versa, min ibgħat ibija qabel se jibgħat ibija wara. Ovvjament, issa, però fit-tqala as-saġġ jistgħu joħorġu problemi bħal ħruq ta' stonku li jista' jkun li dik il-mara tibqa' tbati biha ftit wara, speċjalment jekk ma titlifx il-piż żejjed li tkun tellgħet waqt it-tqala. Nafu wkoll li komuni ħafna fit-tqala li joħorġu l-morliti u l-fixers. u dawk jista' jkun li jippersistu għal xi żmien anke wara t-tqala, speċjalment ukoll jekk pereżempju mara jkollha tqala fuq oħra mbagħad, iktar hemm ċans.
Nafu li hemm rabta bejn l-uġigħ fl-istonku, l-istress u l-ansjetà. Iżda r-riċerkaturi ma jaqblux bejniethom fuq liema jitfaċċa l-ewwel, jekk hux l-uġigħ jikkawża l-istress jew inkella l-istress li jwassal għall-uġigħ. Biex intaffu żgur iż-żewġ problemi, irridu nagħmlu dawn it-tliet affarijiet, eżerċizzju regolari, dieta bilanċjata u rqad kemm suppost. Tikka aktar fuq saħħtek. L-Assoċjazzjoni Dinjija tas-Saħħa ppubblikat l-aqwa għaxar ġrajjiet li wasslu għal rivoluzzjoni fil-qasam tas-saħħa relatat mal-mara. Fil-programm tal-lum se nsemmu ħamsa minnhom. Is-snin ħamsin u sittin kienu s-snin li fihom tfaċċaw l-ewwel forom ta' kontraċezzjoni, li għenu biex mhux biss ikun hemm kontroll fin-numru tat-twelid, iżda wkoll biex ikun evitat ħafna tixrid ta' mard assoċjat mas-sess. L-aċċess għall-edukazzjoni wkoll għen biex ikun hemm titjib fis-saħħa tal-mara, fosthom tnaqqis fir-rata tal-fertilità, kif ukoll edukazzjoni għall-mara waqt ix-xhur ta' tqala. Ir-rivoluzzjoni fit-teknoloġija għenet biex ikun żviluppat apparat li jgħin biex ċertu mard jiġi identifikat malajr. Fost dawn pereżempju nsemmu magni għat-testijiet tal-kanċer tas-sider u magni li jkejlu d-densità tal-għadam. L-iżvilupp fid-drittijiet tan-nisa għen biex il-mara jkollha aktar sehem u leħen f'deċiżjonijiet li jittrattaw is-saħħa tagħha. Madwar mitt sena ilu s-saħħa tal-mara kienet kalkulata biss ma' kemm seta' jkollha tfal u kemm setgħet twassal tqala sal-aħħar. Illum il-ġurnata, is-saħħa tal-mara qiegħda fuq l-istess binarju bħal dik tal-irġiel u l-investiment fir-riċerka huwa l-istess.